Merħba għal din it-tmien vidjo lezzjoni fis-sensiela. Din id-darba se nitkellmu dwar l-użu tal-find and replace għall-virgoletti, dawk doppji u dawk singoli. Il-find and replace nistgħu nużawha mal-virgoletti fil-każijiet fejn klijent jibgħatli dokument ittajpjat lest imma l-virgoletti u l-apostrofu fih huma dritti. u jkun hemm bżonn nagħmluhom jidhru jiftħu u jagħlqu. Ġeneralment għall-istampar ikunu jidhru aktar professjonali meta jkunu hekk. Ħalli ntellgħu dokument ta' prova biex inkunu nistgħu nifhmu aħjar. Kif qed naraw, f'dan id-dokument il-virgoletti kollha jidhru dritti, kemm dawk doppji u kemm dawk singoli. Biex nibdew il-proċedura ta' tibdil għall-virgoletti li jiftħu u li jagħlqu, l-ewwel hemm bżonn niċċekkjaw setting fil-Word. Il-Word isejjaħ dawn it-tipi ta' virgoletti smart quotes għax kapaċi jiftħu u jagħlqu awtomatikament mingħajr ma jkollok bżonn tiċċekkjhom int waħda waħda. Għalkemm jidhru intelliġenti nafu li l-Malti jista' jdaħħalhom fil-but xorta waħda jekk ma noqogħdux attenti, speċjalment fejn jidħol l-apostrofu. Ħalli nissettjaw il-Word biex juża l-Smart Quotes. Mela, immorru fuq File u nagħżlu Options li tinsab isfel nett. Minn hawn immorru fuq proofing li tinsab fuq ix-xellug u nikklikkjaw il-buttuna Autocorrect Options. B'din nistgħu nissettjaw il-Word biex tirranġa awtomatikament xi affarijiet li nista' nittajpja, fosthom żbalji komuni tal-ortografija u fil-każ tagħna d-dehra tal-virgoletti. Mill-ħafna tabelli li għandna hawn irridu mmorru fuq tnejn partikolari. Nikklikkjaw l-ewwel fuq Auto Format. Fis-sezzjoni ta' Replace, l-ewwel għażla hija Straight Quotes with Smart Quotes. Din ġeneralment tkun diġà ttikkjata awtomatikament, jekk mhijiex nittikkjawha issa. Issa immorru fuq it-tabella Auto Format as you type. L-istess għażla hawnhekk insibuha fuq nett tal-lista. L-istess, nara li Straight Quotes with Smart Quotes tkun ittikkjata. Nikklikkja OK u OK biex noħorġu mill-options. B'hekk Issa l-Word hija ssettjata biex kull meta nittajpja l-virgoletti jew l-apostrofu, dawn se jidhru jiftħu jew jagħlqu awtomatikament skont il-bżonn. Dan jiġri f'dokumenti ġodda, imma għal dokumenti li diġà jeżistu se jkollna bżonn nużaw il-Find and Replace. Din se tkun aktar faċli milli tidher. Ħalli nħarsu ftit lejn dan id-dokument biex naraw każijiet differenti. Mela, fl-ewwel żewġ punti li għandna hawnhekk għandna fil-ewwel sentenza hemm virgoletti doppji u fit-tieni sentenza hemm il-virgoletti singoli. Issa, virgoletti singoli Jaħdmu wkoll bħala l-apostrofu, per eżempju fejn għandi id-dar ta' Pinu, hawnhekk qed nuża l-istess simbolu jiena imma minflok qed iservi ta' virgoletta singola qed iservi ta' apostrofu. L-apostrofu fil-Malti tista' ssibu wkoll quddiem il-partiċella lill-imqassra, bħal meta ngħidu l-hawn u l-in. U hawnhekk ikollna problema żgħira. Issa naraw. iktar 'il quddiem. Fil-każ ta' virgoletti singoli li jservu ta' apostrofu, hemm bżonn noqogħdu attenti kif il-Word jippreżenta dawn id-dokumenti. Ta' min jinnota wkoll li malli nbiddlu l-virgoletti bil-find and replace, huwa importanti li ma nużax żewġ virgoletti singoli minflok waħda doppja għaliex inkella l-effett jista' jkun differenti, jista' joħroġli differenti. Fil-każ ta' hawnhekk fl-ewwel eżempju qed nara żewġ virgoletti doppji. Hawnhekk fil-fatt m'għandniex żewġ virgoletti doppji, għandna erba' virgoletti singoli. imma l-effett jista' jkun differenti għalkemm qed jidhru l-istess, speċjalment jekk nużaw l-ismart quotes li naturalment se jidhru differenti. Mela, nibdew billi nbiddlu l-virgoletti doppji. Nikklikkja fil-bidu tad-dokument u mbagħad immur fuq Home u Replace fuq il-lemin biex niftaħ il-find and replace bħas-soltu. Issa, fuq nittajpja il-virgoletti doppji li nsib fuq it-tast tan-numru 2 bħalma għandi f'din l-istampa li għandi hawn fuq ix-xellug. Fir-replace with, u din hija importanti issa, nerġa' nittajpja l-istess virgoletti doppji li għandi fuq l-istess tast. Jiġux miftuħin jew magħluqin fid-dokument se jieħu ħsieb il-programm innifsu. Aħna m'għandna bżonn nagħmlu xejn aktar. Mela, nikklikkjaw Replace All. Qed jgħidli li sab li 8 Mela, issa nista' nara li għandi il-vorgoletti doppji jiftħu u jgħalqu kif suppost, kemm f'dan il-każ u anki f'dan il-każ li għandi hawnhekk. Naturalment, nista' nagħmel l-istess ħaġa bil-virgoletti singoli. Imma mbagħad ikollna bżonn nirranġaw xi ħaġa aħna manwalment. Mela, nerġgħu mmorru fuq il-Find and Replace. Issa, fil-Find What? nittajpja l-apostrofu li għandi taħt is-simbolu tal-at. bħalma għandi fl-istampa fuq il-lemin hawn isfel. Replace with nerġa' nagħmel l-istess apostrofu. Se jkolli l-istess effett bħalma kelli fil-virgoletti doppji. Mela, nikklikjaw ir-replace all u naraw x'effetti oħra saru. Sab li satax il-każ Mela, hawnhekk naraw li l-apostrofu tal-partiċella ta' fit-tielet sentenza jidher tajjeb. Dan għaliex jinsab fl-aħħar tal-kelma u l-word ipoġġi virgoletta li tagħlaq li tidher bħala apostrofu. Imma, fir-raba' sentenza, hawn nistgħu naraw li l-apostrofu li rrid quddiem il-partiċella lil mhuwiex tajjeb u qed jidher il-kontra. Dan għaliex il-vilgoretta ġiet qabel il-kelma u l-word jaħseb li hawn il-ftuħ ta' kwotazzjoni. bl-istess mod hemm anki spazju quddiemha. Allura għall-Word dik hija sinjal li l-virgoletta li jmiss hija waħda li tiftaħ. Bl-istess mod ninnutaw li hawnhekk ġrali l-istess fejn għandi l-virgoletti doppji, it-tieni par ta' virgoletti jidher jiftaħ mhux jagħlaq għax hemm spazju quddiem. Din il-problema jkollna nsolvuha manwalment hekk. Nista' nagħlaq il-find and replace issa u nirranġa l-apostrofu tal-partiċella lil. Mela, inpoġġi l-cursor quddiem il-virgoletta l-ħażina li rrid inbiddel biex tiġi tidher bħala apostrofu. u nittajpja apostrofu ieħor warajha. Dan issa se jiġi qed jidher jagħlaq kif suppost. Mela issa immexxu l-cursor quddiem il-virgoletta il-ħażina u inħassarha billi ngħafas il-backspace. Kif qed naraw, il-virgoletta li għamilna wara dik li qed tidher bħala apostrofu baqgħet hekk, il-Word ma biddilhiex. Nista' nagħmel l-istess ħaġa għall-virgoletta l-oħra li għandi f'din is-sentenza. Mela, nittajpja apostrofu ieħor warajha, immexxi l-cursor wara l-virgoletta l-ħażina u ngħafas il-backspace. Mod biex tagħmel dan tajjeb mal-ewwel huwa li waqt li qed tittajpja l-virgoletta, tagħfas il-virgoletta mat-tast CTRL darbtejn wara xulxin. Il-virgoletta tidher darba biss imma tidher mill-ewwel li tagħlaq. Mela, fil-lezzjoni li jmiss se nagħtu ħarsa lejn in-non-breaking hyphen. Għodda li nistgħu nsibuha utli speċjalment għall-Malti u ħa naraw ukoll kif nistgħu nimmaniġġawh bil-find and replace.